ndo ri ndi ndi vha pfise ngauri vho wana vha vhathu vhaṅwe and then vho vha dzhenelaho hafha vho no zwi tshi nga u neta ngauri nga ḽa vhuṱanu vha vha tshi khou thetshelesa zwiṅwe zwithu vha vha mara ndi khou ya ngo sumbedzisa uri ndi vha thetshedze muthetshelo hafha muyani wa mudzimu sikipa a sathu dzhena hu na muṅwe munna hafha o no itiwa xedzani and then u dzhena na riṋe gereke munna zwino ndi ḓo ri a a ḓe na ngosha hafha and then muyani wa mudzimu ri thome ri dzi thetshelese luthihi and then manuel skipha u dovha a khou dzhena hafha a tshi khou ḓa na tshipiḓa tshawe and then tsha eh, tsha u amba nga u elelwa muyani wa mudzimu and then uri ro kuvhangana hafha ri khou elelwa zwithu-ḓe zwino hezwi muthu a tshi tea u elelwa u tea uri a elelwe nga ngosha ngauri hedzi nyimbo ndi dza muya hedzi dzi na zwine dza ḓo vha thetshedza muyani wa mudzimu hezwi vha tshi thetshelesa vha ḓo fona zwithu zwo vha dzulaho and then zwino ḓo humbela oyu munna no itiwa xedzanyi hafha and then a ri ḓale na ngosha manuele skipper u dzhene kha mafhungo au a u elela Ah, nda ri nga funza aṋu ri dzimbelele zwavhuḓi ri thetshelese

no lovhe na vhathu vhoṱhe. zwino ndo takuwa hafha ndi sa khou ṱoḓa u fhedza tshifhinga Eh, nda fhedza tshifhinga ndi ḓo tovha ndo amba kana ndo ita zwithu zwe nṋe muṋe nda vha ndi sa khou ṱoḓa u ita zwone ndo lovhe na vhathu vhoṱhe mara nṋe zwe nda takutshela zwone hafha ndo takutshela u sa fhedza tshifhinga haleluya amen zwino ndi tshi khou itiswa nga uri ndi khou itiswa nga luṅwalo lune ra ri eh, ndi khwine u amba mavhili kana mararu muyani u fhirisa u amba maḓana na maḓana u namani nga mulandu wa uri ri tenda kha uri kana ndi tenda kha uri a thina na ḽithihi ḽa zwa ṋama zwino na musi nda amba maḓana ndi muyani thi na problem ngauri ndi ḓo vha ndo amba muya fhedzi mulalo wa mudzimu khovhe na amen zwino ndi khou ṱoḓa u amba uri um mudzimu kha re ndiwe a hulisiwe ndo ndo takuwa fa uri ndi ṱavhanye ndi gidimedzana na mafhungo eo munna vha khou amba hone tshifhinga tshi sathu fhela mulalo um hu na mafhungo e a vha tshi khou a tolola nda funa u a sala nga murahu uri ndi a ndi a vhilimedze ṱhoho ye nda takuwa khayo hafha Eh, tshimbidza mushumo a tshi amba uri ndi u elelwa haleluya Amen. zwino ndo ri ndo dzula fhaḽa fhasi nda guda zwiṅwe zwithu zwa uri ndi songo i vhidza uri u elelwa haleluya kha ndi i vhidze uri u elelwa nga lwa muya mulalo wa mudzimu khovhe Hallelujah. u elelwa nahone nga mini nga lwa muya ngauri hu na u elelwa nga lwa ṋama u elelwa nga lwa ṋama ndi musi muthu a tshi khou humbula kana a tshi khou ndi khou amba uri ndi musi muthu a tshi khou ita zwithu zwine nga khaye ene muṋe haleluya zwi zwi sala zwi zwa ḽino shango ndi u koelelwa zwithu zwa shangoni zwino hafha ndo takuwa uri ndi ṱalutshedze nga u elelwa ri tshi khou elelwa zwithu zwa ri tshi khou elelwa zwithu zwi re muyani nahone zwi siho kha tshivhumbeo tsha shango ngauri isiraele o tshimbila sogani o tshimbila vhukati ha matombo na vhukati ha dzithavha a tshi wela milambo mara hu tshi khou bvuwa kha shango ḽe ḽa vha ḽo fulufhedzisiwa kwamuri kha shango ḽe ya vho dzudziwa khaḽo kha shango ḽa khairo mitsiraimi shangoni ḽa egipita o dzudziwa kha shango ḽa gozeni kha shango ḽa vhalisa uri hu kone uri hu pfumbe zwa uri zwithu zwawe zwi kone u tshimbila zwavhuḓi A henefho kha ḽeneḽo shango, ngauri ndi ḽone ḽe ḽa vha ḽo mu eḓana, ho kala Josefa ṅwana wawe. Haleluya. Zwino khotsi yawe ya swika a dzula kha heḽo shango, zwo bva kha uri ho vha ho no vhesa na nḓala khulu kha shango ḽa Kanana ḽe ya vha khou dzula khaḽo, ngauri Isiraele ya tshi pfuluwa a tshi vhuya a tshi tsa a tshi ḓa kha shango ḽa Egipita, ho vha hu nga mafhungo a uri ha ngeno dangani zwithu zwa zwi si tsha tshimbila shangoni ḽa kha shango ḽa Kanana. ḽo ruwa nga nḓala mara mudzimu wa ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi ngauri um ndi uri mudzimu wa ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi kha jakopo a swika a mu ita uri a vhe ṱhunḓu shangoni ḽa vhaegipita a dzule hone ndi zwenezwo zwa itiwa nga khotsi yawe kana makhulu wawe abrahamu musi a tshi khou pfha ka tongo ḽa kanana zwo pfha kha uri ho vha hu na zwiṅwe zwithu zwe zwa vha zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi ho no vha na zwiṅwe zwino nga vho nḓalali ngei ha ṱuwa sangoni ḽa egipita he farao musi a tshi vhona he khosi ya vhe tshi khou vhusa nga hetsho tshifhinga ṅwana a a funa u dzhea kana u vha na mufumakadzi we a vha a tshi khou tshimbila na abrahamu we abrahamu a funa uri a si ngori ndi mufumakadzi wawe ngauri a huna mu a huna muthu wa lushakana wa mutshinyali a no nga ene ane a tea u vha na mufumakadzi wa vhuḓisa hoyo ralo vhe na vhathu vhoṱhe amen zwino a dzula vhona kha ene a dzula vhona ene kha ḽeḽiya shango ḽa egipita ndi ngazwo jesu murwa wa mudzimu a tshi bebiwa nga mariyamu musidzana o ṱanganedziwa nga josefa a si tende u pfi ṅwana wa josefa a ri kha ndi pfi murwa wa davida uri hu pfumbe vhuporofita hone ndi yane wa lutsinga lwa vhuhosini uri hu pfumbe zwithu zwa ambiwa nga yehova a tshi ri a thi nga khakhila ḽiṅwe ḓuvha nda ri na musi ndi tshi fhelisa vhuhosi ha isiraele naho ndo dzhiela Yorob- ndo dzhiela rehabeamu ṅwana wa ṅwana wa salomo nda mu dzhiela vhuhosi uri a songo takusa ḽa isiraele ḽoṱhe nahone fhungo ndi ḽa uri kha shango ḽa juda a thi nga tendi luvhone lu tshi dzula lu sa vhonetsheli hu tea u dzula hu na luvhone lu no vhonetshela kha khuluṋoni ya davida hu vhuya u sika muladzi nga muporofita ha jakopo a tshi khou amba na juda ṅwana wawe hezwi a tshi muporofita Uri ndi tshi u vhona unga Ndahu ndi munna we a vha a tshile a si a tshi lwa na muthu, nndwa ya hone yo vha i sa fheli hu si ngo fhenyiwa muthu ane a khou lwiwa nae. Arali ha vha hu tshi khou fhenyiwa ene, hu tea u lwiwa u swika ḓuvha ḽi tshi kovhela, ho bviwa nga matsheloni, maanḓa awe o vha a sa fheli. Mulalo u vhe na vhathu vhoṱhe. Zwino ndi khou tevhelela fhungo, ndo pfa malala afha a tshi khou gidima a tshi khou amba fhungo ḽine ḽa khou ri good nga vhuṱambo hovhu vhune ha khou vhidziwa upfhi ndi vhuṱambo wa mishasha halleluya vhune vhu khou itiwa nga hoyu ṅwedzi ari ari a thi khou ṱoḓa u ṱalutshedza na u dzhena kha uri hoyu ṅwedzi u amba mini nahone ndi ṅwedzi wa ri ndi ṅwedzi ḓe kha vhathu ngauri kha vhathu hoyu ṅwedzi u vhidziwa pfi ndi october mulolovhelo vhathu zwino vhathu vha itaho dzi saintsi zwikoloni vha ḓo tenda uri heḽi dzina ḽa uri oct ḽi kho amba uri eight nga luambo lwa tshigirika heyo eight yo imela patirolo kha vhathu vho itaho chemistry mulolovhela vhathu vhoṱhe zwino heḽi dzina ḽa uri ḽa uri oct ndi khou amba uri ndi dzina ḽa vhu ndi khou amba uri ndi dzina ḽa vhu ḽa vhuthene ḽa vhunaini arali ndi sa ndi sa ku amba hex hept and oct ndi dzina ḽa vhu 8 mulalo wa mudzimu khovhe na vhathu vha zwino ndi ṅwedzi wa vhu 8 nga mu ndi ri hoyu ṅwedzi upfi ndi ṅwedzi wa vhu 8 u tshi ambiwa nga vharoma haleluya vha u dzudza vha khou ḓi foko dzudziwa 18 kha 10 habe u ṅwedzi upfi ndi ṅwedzi vhone vhaṋe vha thi u vhidza vha ri ndi ṅwedzi wa vhu-10 vha u rina dzina ḽa uri 8 a vhathu vho takala zwavhuḓi ṱhoni ndo lwa mudzimu khovhela vhathu ende vha tshi khou rina ṅwedzi wa vhu-7 vha u rina dzina ḽa vhu-8 ḽa uri 8 wone vha ri ndi wa vhuthene mara vha tshi khou rina ṅwedzi wa vhusevene wa mudzimu avho vhathu vha khou ḓivhalekana zwavhuḓi halleluya a thi khou ṱoḓa dzhenesa kha hayo ngauri izwo ndi zwa pfunzo dza ḽino shango na mbalo dza hone

a ti kwamba nga fhungo ḽa ḽa uri hu na zwithu zwo tshinyalaho mulalo a ni ḓo vhulelwa kha bugu ya 7 vs 25 buguni ya daniele i vhaliwa nga tshivenḓa na nga tshikhuwa hu na zwithu vhune nda khou zwi ṱoḓa hone ri kho ḓo rea mafhungo ri ṱavhanye ri a bvisele khagala uri vhathu vha pfesese uri wai uvhu vhuṱambo husi hu tshi vho pfala ho tshivho nga ha vhuho

hu tou vha ḽia dzi tshifhe a si tshifhe hoyo ane riṋe ra pfa uri ndi ene ngauri hoyu tshifhe musi a tshi ambiwa bivhili iri ni ḓo vha vho tshifha na khiristo yesu no tendeliwa vho dzhena fhethu u khethwakhethwa nga malofha a khiristo we a si dzhene nga malofha a dzingoho na anga na anga dzingwana ene o dzhena nga awe na vheiwe no vhoi ni vho ḓo vha mahosi navho tshifhe naye nga iṅwe nḓila tshifhe zwino ho no vha vhone vhaṋe kha uri vhone vha pfumeleliwe nga nga mudzimu zwo itiwa nga yesu Tshifhe muhulu, ngauri Jesu o dzhia tshiimo tsha Aroni, vhone vho dzhia tshiimo tsha vhana vhawe vho, vho, vho, vho Eliazara. Zwino tshifhe ndi muthu a no pfi vhone, hezwo zwithu zwa vhutshifhe a zwi ngo lova. Ro lwa Mudzimu khovhe na vhana. Muthu arali o ya mbulungoni kana arali o ya lufuni, u kha ḓi vha na tshika na ṋamusi, a zwi thu tshintsha. Wayo ndi tshi khou amba hayo mafhungo, arali u sa thu ḓa tshine tsha khou ita uri hu vhonale hu tshi nga muthu uyo ha na tshika, kana tsho mu phumulaho tshika hoyo muthu u vhonala a tshi kha ḓivha na tshika mara fhungo ndi ḽa uri maḓi ane a ri ṱanzwa ha tsha vhaḽa kale ri vho ṱanzwiwa nga maḓi o bvaho kha ene muṋe musi a tshi shululiwa hezwi yo pfuliwa pfumo ndi yone ya ri ṱanzaho dzi tshika a huna na tshithihi tsho faho zwo zwoṱhe zwo taisiwa kha lwa muya

Vha ḓo kumedzelwa ma, zwanḓani zwa, zwawe zwawe ṅwaha muthihi na miṅwaha mivhili. Ndo livhuwa khuthulo kha ḓuvha ḽa ene lipfoni. Izwi zwine Bivhili ya ku amba uri vha ḓo lingedza u shandukisa zwifhinga na milayo, hu ambiwa mini? ri vha ri tshi khou ṱoḓeliwa luṅwalo kha 14 vs 12 buguni ya ndumbuluwo ha mafhungo ri ṱoḓa u ṱavhanye ri a ṱhaṱhamulule kherukanye bivhili ye kha ṱavhanyedza nga ya tshikhuwa 7 vs uri ri pfe uri hune u ḓo lingedza u ḓo lingedza u shandukisa zwifhinga na mini na milayo bivhili yo vhe tshi khou amba mini

ya kale nyana i ri mini kha 25 he will speak against the supreme god mm. and oppress god's people he will try to change their religions law and festivals and god's people will be under his power for three and a half years mulalo wa mudzimu khovhe na vhathu na vhuṱambo a festival halleluya hovhu vhune ra khou vhu ita ṋamusi uri hedzi ḽivhanda ḽi ḓo ita mini ḽi ḓo vhu shandukisa ḽa shandukisa na milayo